Rydw i'n falch iawn fod Delyth wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwobr Siwmai Mudiad Meithrin. Yym, mae Delyth wedi bod yn arweinydd Cylch Meithrin Llandysilio ers iddo gael ei sefydlu, a gweud y gwir, Delyth nath sefydlu y Cylch Meithrin yma yn Llandysilio, a hynny nôl yn 1998. Felly, mae Delyth wedi bod 'ma ers blynyddoedd maith, a dwi'n meddwl bod yr un frwdfrydedd gyda Delyth nawr a beth oedd gyda'i pan nath hi sefydlu'r cylch. Maen nhw'n gylch sydd ddim yn cael ei ariannu yym ar gyfer plant tair oed, felly mae 'na'n golygu lot o godi arian, ac yn wir, mae Cylch Meithrin Llandysilio a Delyth yn benodol am drefnu yn gweithgareddau i godi arian, a mae'n gwneud hynny yn rheolaidd trwy'r flwyddyn, a 'na beth sy'n neis ambiti yym y codi arian 'ma yn Llandysilio, ma' Delyth yn tynnu'r gymuned i gyd i fewn, ma' nhw'n cynnal nosweithdy yng Ngwesty Nant y Ffin a rheiny yn denu cynulleidfa eang iawn, ddim dim ond rhieni plant y Cylch Meithrin. Mae hefyd yn weithgar iawn iawn gyda rhedeg y tu a fu yma yn Llandysilio unwaith yr wythnos a wel yn ddraw y bu lwyddiant y tu a fu ma ryw 37 o blant wedi mynychu ers mis Medi y llynedd a eto ma Delyth yn frwdfrydig a mae'n neud y gwaith yn ddi ffws yn ddi ffwdan a heb gwyno felly dwi'n falch iawn bod hi di cael ei enwebu a mae'n llwyr heiddi'r wobr. Delyth Roblin o Cylch Meithrin Llandysilio. Um, dwi'n rhedeg y Cylch Meithrin nawr os 16 o flynydde. Dechreuais i bant yn 1998 dwi meddwl. A um, dwi hefyd yn rhedeg y Cylch TV gyda, wel mae fi a Denise yn rhedeg e am yn ail. Yym, dechreuon ni ar Cylch Meithrin bant gyda chwech o blant. Yym, ar ôl yy gofino Ann Howells i fi a oedd diddordeb 'da fi mewn dechrau fe. Oedd Siân Jones cyntaf ac yym a wed- wedyn lot o ddiddordeb hwrni a wedyn rhai blynyddoedd ar ôl 'ny Gwenno Ann Howells yw 'i. A we chwech a diddordeb. So dechreuon i weithio chwech i wneud e. So o'n i'n lwcus. So um, nawr mae 26 o blant gyda ni ar hyn o bryd e. Mae chwe, uh, saith nawr yn gadael dydd Gwener. Wel ma' rhai newy'n dechre yn sai'n siŵr faint o rai newy. Dwi'n meddwl tua pedwar. So bydd y rhifen aros yn weddol debyg. Um, ni'n cwrdd pedwar bore wythnos o naw tan ddeuddeg, uh, dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener. Wedyn ar ddydd Mercher mae cylch ti a fi wedyn o 9 i 20 prynu hefyd. Mae'r mae'r cylch ddim yn cael ei ariannu, so mae'r plant yn gallu mynd mewn i'r ysgol drws ysa yn dri flwydd oed. So, felly ni'n gorfod gwneud lawer o gweithgareddau i godi arian. Um, rhai pethau ni wedi gwneud yw, ni wastad yn gwneud cyngerdd nadolig, um, cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi, a wedyn ni'n cael un um, mowr wedyn um, lenni gyda ni um, Siarad Reynolds yn canu, uh, canu gwlad a wedyn ni'n cael auction a raffl ar y noson ni. So ni'n codi bron y bod 2000 o bunnau fan ni. A wedyn mae lot o bethau bach um, cant fan hyn a cant fan coen. Un gweithgaredd arall ni wedi gwneud yw um, y plant wedi gwneud lluniau a ni'n gwerthu nhw i mamme, ni'n fframo nhw a gwerthu nhw i'r mamme as maen nhw'n wain sy'n rhaid yn y brynu nhw. A maen nhw gyd wedi. um, dwi'n gwneud llawer o bethau yn y gymuned hefyd. Um, dwi'n ar pwyllgor y, y neuad, Dwi'n rhedeg yym cylch yy clwb ar ôl ysgol a fi'n hefyd yn gweitho yn yr ysgol yn Brynconyn yn y p'nawn. So fi'n meithrin y bore, ysgol y p'nawn a cylch y clwb ar ôl ysgol ar ôl.
Fi yw Heilwen Pridmore a fi'n gweitho gyda Delyth Roblin yn Cylch Meithrin Llandysilio a rwy wedi enwebu Delyth Roblin am wobr Shwmae. Yy rwy wedi ymnebu Delyth Roblin oherwydd yy rwy wedi gweitho da i am flynydde mowr nawr a dysgu llawer ohoni yy rwy'n teimlo bod i'n un sy'n rhan mawr o Cylch Meithrin, rhan mawr o'r cymuned, achos bob tro ni rywle yn codi arian fel yr yym Carnifal Clynderwen neu yym yr Sioe Clynderwen, yym gwyneb delyth sy 'na bob tro. Yy allwch chi ofyn jobyn bach a mae'n neud e, chi'n gallu gofyn am jobyn mawr a mae'n neud e. Yym ma' llawer o pethe'n ga'l 'u wneud tu ôl hefyd Ni fel staff sy'n ni'n gwybod hanner y gwaith papur sy'n cael ei wneud a mae jyst wedi cael ei wneud. Yy mae Delyth Roblin yn un sy'n na bob tro chi 'llu dibynnu arno ddi, mae'n un sy gallu wneud popeth a dyw e ddim yn problem. Fel rhan o'i waith, mae'n cylch meithrin yn y bore, wedyn mae'n wneud yr amser cinio yn yr ysgol, so mae'n mynd draw â'r plant bach draw i'r ysgol, a wedyn mae gyda'r plant yn yr ysgol hyd tri o gloch, a wedyn ar ôl 'ny mae yn yr clwbiau y plant ar ôl ysgol, so mae 'ma hyd chwech o gloch bob dydd yn edrych ar ôl y plant, a fi yn teimlo bod hwnna'n bwysig i'r plant bach sydd yn dechrau pan maen nhw'n ddwy a so nhw'n nabod neb a Delyth sy ma bob tro. So ni fel staff Cylch Meithrin Llandysilio ni'n diolch i Delyth am fod ma bob dydd a pob lwc iddi. Sori.
Bydd e'n fraint iawn i ennill y wobr, dim dim ond ar rhan fy hunan ond ar rhan y cylch y staff, y pwyllgor a'r ardal, y gymuned yy yym meddwl am y gwaith ma' pawb wedi helpu i oni bai nhw bydden ni'n ffili neud hanner beth dwi'n ll- dwi'n yy neud yn y yn y cylch a'r gymuned. Ma' rhai pawb i gyd-weithio gyda'i gilydd yn bwysig iawn.